ne amanneɛ asan brɛ wo, ɛfiri sɛ mpanimfoɔ sɛ wobɔ nananom awunyadeɛ ho ban a wogya wo agyapadeɛ.
Abusuafoɔ, me ma mo nyinaa kɔ aba bio. Meda mo ase sɛ moahwɛ me ama madan me ho aba. Ɛnnɛ nso yɛasan ahyia wɔ Manhyia TV so wɔ Adehyeɛ TV. Ɛnnɛ me ne Yewura Osei Bonsu Safo Kantanka na asan hyia ɛnnɛ biom a yɛbɛtwetwe nkɔmmɔ. Yewura Safo mpakyɛw akwaaba?
Megye wo so aburo. Na w'apom te sɛn? Bɔkɔɔ.
Right.
Nnawɔtwe baako a ɛtwaa mu no yɛsuaa adeɛ bebree, ɛnnɛ nso yɛasan ahyia biom wɔ Manhyia TV so. Ɛnnɛ deɛ yɛahu Akanfoɔ na yɛrehwɛ wɔn abusua nso nnɛ. Ɛno na nnɛ yɛtena ase na yɛdi ho nkɔmmɔ. Sɛ yɛka abusua a, abusua ne dɛn?
Yoo, yɛka sɛ abusua a, ɛyɛ Akanfoɔ kasa a yɛfrɛ no Twi. Nti Twi kasa no baako na yɛayi a yɛfrɛ no abusua. Na abusua a, ɛgyina hɔ ma ekuo. Akuakuo ahodoɔ bi na ɛwɔ akanman mu a yɛfrɛ wɔn abusua. Yɛ a nka obroni kasa mu a nka yɛbɛka sɛ family. Na saa broni kasa ka family a, ɔreka ne yere ne ne mma. Ɛɛ akanfoɔ ka sɛ abusua a, yɛ a ɛne family no a, ɛnyɛ wo yere ne wo mma. Ɛyɛ ɛdɔm bi a wɔn nyinaa gye atom sɛ wɔnom ne yɛ baako Wɔyɛ biribiara bom na wɔwɔ ahyɛnsodeɛ a ɛgyina hɔ ma saa abusua no. Enti Akanman biara a wobɛwura mu biara no anaa kuro biara a wobɛwura mu biara no, yɛ a na saa abusua no ɛyɛ mmaako mmaako nkono. Baabi wɔ hɔ a wobɛduru no wobɛnya nkono no nyinaa. Baabi wɔ hɔ a wobɛduru na nwɔtwe pɛ na ebia ɛwɔ hɔ. Baabi wɔ hɔ a wobɛduru no ebia nsia na ɛwɔ hɔ. Ne nyinaa gyina kuro no kɛseɛ so ne Ɛɛ, ne ketewa so. Ɛno saa ara, yɛmfa no sɛ woasi kuro kakraka bi mu, na saa kuro kɛseɛ no a wosii mu no, na nnipa a ɛwɔ mu bɛyɛ sɛ mpem aduonu ne akyire a, na ɛmu akyɛ ebia nson anaa nwɔtwe anaasɛ nkono. Na kyerɛ sɛ, abusua nkono anaa nwɔtwe pɛ na ɛwɔ saa kuro no mu a ɛmu nnipa bɛyɛ sɛ ebia mpem du anaasɛ mpem aduonum koraa a. Nanso na wɔn abusua no yɛ nkron pɛ anaasɛ nwɔtwe. Na adɛn nti na wobɛkɔ baabi anaa wobɛkɔ kuro bi so no, na nkron no nyinaa nni hɔ, na mmom ebia nsia anaa nwɔtwe anaasɛ nson na ɛwɔ hɔ? Adɛn ntia? Yoo, mpɛn pii no, abusua ɛ ɛ obi na ɛkɔkyekyere kuro. Na ɔkorɔ a, nnipa a ɛbɛka ne ho akɔ no, ebia na wɔn mu abusuakuo bɛyɛ mmienu anaa mmiɛnsa na ɛdii kan, na ebinom nso abɛka wɔn ho. Na wɔn a ɛbɛba abɛka wɔn ho no, ebia na nkron no nyinaa antumi amma. Nti ɛba saa a, ɛtumi ma no ka hɔ sɛ Ɛɛ, kuro yi deɛ wobɛwura mu no, ebia abusua nkron no, wobɛnya nwɔtwe pɛ na ɛwɔ mu, anaa baabi a ɛwɔ koraa wobɛnya nson. Ebi wɔ hɔ a nso a, kuro no kɛseɛ na ɛkyerɛ. Ɛ,
me wura Katanga, bɔ abusua no din no mmaako mmaako mmaako kyerɛ me. Yoo, yɛka abusua no a, hmm, ɛne ɛɛ, Ɔyokoɔ. Adakɔ, Ɔyokoɔ, Adakɔ, Biretuo, Ɛkoɔna, Aduana, Asona, Aseneɛ, Asakyiri, ɛna Agona. Saa nkron no nyinaa ni. Okay. Uh, me wura, ti mu bie mu ma me. Ɔyokoɔ, Adakɔ, Biretuo, Ɛkoɔna, Aduana, Asona, Aseneɛ, Asekyiri na Agona. Yɛka abusua a, sɛdeɛ woka sɛ firi maame, papa, anuanom fa no na wɔanya din sei no, ɛdɛn na ɛma wɔn da nso? Abusua biara da nso firi n'abusua foforɔ ho anaa? Sɛ Ɔyokoɔ, Aduana, Asona sɛdeɛ wɔabobɔ din no, wɔn da nso anaa wɔn nyinaa wɔ adeɛ baako? a ɛma wɔbom yɛ baako.
Yɛka sɛ ɛye a, aduana a anaasɛ ɔyoko a, ebiara wɔ din. Edin kron no a wɔbɔeɛ no, obiara wɔ n'ahyɛnsodeɛ. Okay. Saa ahyɛnsodeɛ no ɛna wɔn kyeame anaa obi a ɔda wɔn ano a ɔkasa ma wɔn no yɛ a wotaa hunu sɛ esi ne poma so. Okura poma bi a saa ɛye no si soɔ. Ahyɛnsodeɛ no si soɔ. Ahaa, anaasɛ wɔn kuro bi a ɔhene a wɔwɔ mu busua bi na ɛdi kuro biara so hene nti ebi a ɔhene no n'ahofadeɛ nyinaa no ɔtaa de wɔn ahyɛnsodeɛ no ɛɛ sɛ ɔyɛ ɔyoko a wobɛhu sɛ yɛ ana akorɔma
ɛtaa yɛ wɔn ɛwɔ wɔn nneɛma bi a wɔn yɛ mu nti wɔn kyini yɛ a wobɛhu sɛ akorɔma no si so wɔn akyea mpoma a wobɛhu sɛ akorɔma no si so saa nso na ayi Ɛbretuo nso deɛ wɔn nso ahyɛnsodeɛ obiara wɔ n'ahyɛnsodeɛ. Teacher Kantagah mesrɛ wo sɛdeɛ wabɔ ɔyɔkɔɔ deɛ no ɛneɛ bobɔ abusua nkaeɛ no nyinaa nso ahyɛnsodeɛ ma me na wɔn a wɔhwɛ Manhyia TV nhu sɛ abusua wei wɔn ahyɛnsodeɛ ni, abusua wei wɔn ahyɛnsodeɛ ni, abusua wei wɔn ahyɛnsodeɛ ni.
Yɛka sɛ ɔyoko a, wɔn no ahyɛnsodeɛ ne akorɔma. Wɔn nnua paa, wɔn wɔfa ne adakɔ. Ɛkyerɛ sɛ adakɔ ne ɔyoko ne adakɔ no, ɛkame ayɛ sɛ ɛyɛ abusua baako. Ɛna ɛde kwan ketewa bi ato wɔn ntam. Baako yɛ wɔfa, ɛna baako yɛ Ɛyi wɔfaseɛ. Na ayokofoɔ no ne wɔfaseɛ no, ɛna adakɔfoɔ no ne wɔfa no. Na wɔn no taa akraboa no tumi yɛ baako. Wɔn yɛ abusua korɔ na ɛmu na apa kakraa bi. Nti wɔn akraboa no yɛ ɛɛ. Baako. Baako yɛ a ɛyɛ akorɔma. Hmm. Nti ɛtɔ da bi a akorɔma no nso gu ahodoɔ. Akorɔma yɛwɔ mu akorɔma tɛkyewa ɛna ɛwɔ akorɔma paa. Yɛka akorɔma boba.
Yɛn ho sɛ sharp no. Nti wɔn no no na wafa ebi a bretuo. Bretuo wɔn ahyɛnsodeɛ ɛne sebɔ. Sebɔ no ne Ɔno ɔsɛ ɔkra wira mu nsebɔ a ne honam no taa yɛ te sɛ deɛ nkurɔfoɔ frɛ no akokɔsradeɛ no. Nanso akokɔsradeɛ no deɛ, ɛyɛ sɛ worekyerɛkyerɛ biribi mu. Awerewa ne edin a ɛwɔ hɔ ma adeɛ a wɔfrɛ no akokɔsradeɛ no. Awerewa. Ɛno ne edin a egyina hɔ ma saa ayi ahosuo no. Nti awerewa no wobɛhu na tuntum tuntum a ayɛ sɛ kurukuruwa kurukuruwa ɛwɔ mu. Ɛno na ɛyɛ aboa sebɔ no ne ne ne ho n'ahosuo no no. Nti ɛno na ɛyɛ abrotufoɔ ayi akraboa sebɔ no. Yɛba ayi ɛkoɔ nafoɔ so a ɛno nso wote Edin no koraa, ewira mu nantwie yi a yɛfrɛ no ɛkoɔ no, ɛno na ɛyɛ wɔn no ahyɛnsodeɛ. Na yɛaba ayi Aduana. Aduana no, Aduanafoɔ no yɛ akuokuo bebree. Na saa akuokuo no, ebi wɔn nyinaa gye tom sɛ wɔn akraboa no seesei yi ara yɛwɔ mu yi yɛ ɔkraman. Anaasɛ ayi bɔdɔm. Nti kuro biara a wobɛte sɛ yɛfrɛ hɔ abɔdɔm no, yɛ a na wɔyɛ aduanafoɔ. Oh, kuro biara a wobɛte sɛ yɛfrɛ hɔ atwea, wɔn nso yɛ a na wɔyɛ aduanafoɔ. Bɛsi atwea. Mm.
Atwea no yɛ kraman din. Mm. Na yɛwɔ ayi aduanafoɔ no nyinaa ka bɔ mu a wɔn tan de aponkyerɛni nti wɔn sa wɔn ho mmara ne aponkyerɛni a wɔma nsuo. ɛka wɔn ahyɛnsodeɛ no ho. Na wɔn nyinaa ka bɔ mu a, nka wɔn ahyɛnsodeɛ pa ara a ɛyi wɔn nyinaa ka bɔ mu a, wɔn ahyɛnsodeɛ baako yɛ gyata. Gyata. Hmm, anaasɛ ɛyi yɛfrɛ no sɛ kurotwa mansa. Wɔn nyinaa yi no. Na sese wɔn a wɔtan de ɛno yɛ adwuma no yɛ akwamufoɔ. Akwam a ɛwɔ Eastern Region. Wɔn deɛ wɔn ntwe wɔn ho mfiri gyata no a aduanafoɔ no de yɛ adwuma no. Na aduana no dodoɔ no ara kɔ no wɔn a na wɔn dɔɔso wɔ mu no kɔyɛ kraman. Wɔn na wɔn ahyɛnsodeɛ yɛ kraman. Aduanafoɔ nso mpaapae wɔn mu. Ɛyɛ Ɛɛ, wɔn nyinaa de kraman no yɛ adwuma, wɔn nyinaa de gyata no yɛ adwuma, wɔn nyinaa de aponkyerɛni no yɛ adwuma, ɛnna bokyea mmiɛnsa, bokyea mmiɛnsa a egya sɔ mu, ɛno nso ka wɔn ahyɛnsodeɛ no. Bokyea a yɛnoa so aduane.
Ahaa, yɛ a ayi, ɛno nso ka wɔn ahyɛnsodeɛ no. Nti wohwɛ a, adua na atwea abrade nyankompɔsakyi. Na ayi, Ɛɛ, saa ekuo yi, ekuo kuo kuo nnan, ne nyinaa na ɛka bom na ɛyɛ aduana no. Enti wɔn ahyɛnsodeɛ paa deɛ nka ɛne gyata no. Nanso yɛanna ade sɛ ɛnnɛ yɛntaa mfa amanneɛ ne amammerɛ ntaa nyɛ adwuma no. Ɛwɔ mu ara na biribi yera afiri mu. Na dodoɔ no ara de kraman no na ɛgyina hɔ. Na wɔde gyina hɔ a ɛnyɛ mfomsoɔ kyerɛ sɛ ɛɛ me nua deɛ yɛ me nso me deɛ. So ɔho sɛdeɛ ɛsi teɛ no? Nti no, aduanan no, sɛ ɔde aponkyerɛni oo, sɛ ɔde gyata oo, sɛ ɔde wei oo, na wɔn nyinaa deɛ ka bɔ mu a, ɛgya kya no. Na waba asona. Asonafoɔ deɛ ne kwakwa debi anaasɛ anene. Ɔhoo. Asonafoɔ, wɔn ahyɛ nso ɛno no. Yɛ a na wɔn wɔ wɔwɔ bi nso ka ho, yɛfrɛ no asonawɔ. Ɔhoo. Ɔka wɔn ahyɛnsodeɛ no ho. Na Kukuo bi nso a sika na ɛwɔ mu. Sika kɔkɔɔ. Ahaa, sika kɔkɔɔ na ɛwɔ mu. Ɛno nso ka wɔn ahyɛnsodeɛ no ho. Na wɔaba Aseneɛ. Aseneɛfoɔ de ayi apan na ɛyɛ wɔn ahyɛnsodeɛ. na waba asakyiri. Wɔn nso, aboa pɛtɛ anaasɛ anomaa bi a yɛfrɛ no pɛtɛ anaasɛ kɔkɔsakyi, ne din baako no no, ɛno na asakyirifoɔ de yɛ wɔn ahyɛnsodeɛ. Na waba agona. Agonafoɔ nso so ahyɛnsodeɛ ne ayi ako. Yoo, na ahyɛnsodeɛ no nyinaa akyi no, wɔn san wɔ obi a ɔda wɔn ano. Yaa deɛ ɔda wɔn ano no bi ne ɛɛ yɛfrɛ no sɛ wɔn wɔ kuro yaa yɛmfa no sɛ wɔn kuropɔn. Teacher Kantah nka mesrɛ wo ma me ma me mu saa wei adɛn nti na abusua no bi mmoa yɛ baako ebi deɛ mmienu mmiɛnsa ɛɛ te sɛ Asona deɛ yi sei wɔsi wɔn wɔ ɔwɔ wɔn wɔ Kwakwan de bi na sika san ka ho. Yoo ɛyi abusua no ebi dɔɔso kyɛn ebinom Sɛdeɛ yɛka no, woduru baabi na woka sɛ Asakyiri a, wobɛhu sɛ Asakyiri no koraa kuro bi wɔ hɔ a wobɛduru mu no, na ɛbɛyɛ den sɛ wobɛnya Asakyirifoɔ. Ebinom wɔ hɔ a wɔko, kane tete hɔ no wɔkoeɛ ara ma wɔn ase hyee. Ebi ne ayi, yɛfrɛ no sɛn, Adakɔ. Ɛɛ, biribi sii wɔ Santeman mu ma Adakɔfoɔ no dodoɔ no ara kɔdii Ivory Coast. Ɛba saa a, deɛ wonnya wɔn dodo. Baabi nso wɔ hɔ a, wɔn ara tumi kɔsesa nnipa bi firi baabi baabi koraa bɛka wɔn ho. Na wɔn de wɔn bɛka wɔn ho a, yɛ a na yɛwɔ no sɛ, mo a yɛde mo abɛka yɛn ho no, ebia yɛde din foforɔ bi na yɛde ato mo so. Moka yɛn ho deɛ, nanso akonnwasɛm nti anaa adehyesɛm nti no, mo din no te sei, sɛ ɛbɛyɛ a moremma yɛn akonnwa ho. Teacher ma me ma ma ma memmisa wei, eh, abusua no akraboa no, ɛnya nsunsuansoɔ wɔ wɔn nnipa so? Yɛmfa no sɛ woka Brɛtuo, sɛ Brɛtuofoɔ yɛ gyata yi, wɔn anaasɛ sɛ Sebɔ a, wɔn wɔn mmoa no nya nsunsuansoɔ wɔ nnipa no so anaa? Ebi kyiri bi we, nti no wɔn bɛyɛ hatuhatu anaa wɔn bɛyɛ hagyahagya? Eh, nnipa deɛ yɛn nka yɛn nyinaa yɛ suban pɛ. Wokɔ baabiara, abusua biara a wobɛwura mu biara, wobɛnya deɛ n'ani yɛ dene, wobɛnya deɛ ɔdwoɔ, wobɛnya deɛ adɛntɛm. Enti yɛ a na nka titiriw yɛnhyɛ da mfa sɛ weinom deɛ wɔte sei. Nanso wɔnom a wɔdii kan de saa ahyɛnsodeɛ no maa wɔn ho no, wɔn na wɔte aseɛ Ebia na wɔpɛ sɛ wɔkyerɛ sɛ, Yɛ deɛ yɛdwo, enti yɛdwo deɛ a yɛpɛ aboa a ɔdwoɔ. Yɛ deɛ yɛn ano ate, enti yɛn ano ate deɛ a yɛpɛ aboa a n'ano ateɛ. Yɛ deɛ yɛn ani ɛden,
yɛ deɛ yɛn ani ɛden, enti ɛnneɛ saa deɛ a aboa a n'ani ɛden na yɛde no gyina hɔ ama yɛn na yɛn nyinaa yɛasua no. Ɛka na meka biribi sɛ abusua no nyinaa akyi no, Abusua no nyinaa akyi no yɛwɔ ayi obiara wɔ n'ayi yɛfrɛ no sɛ n'abusua ne kuro hɛn kuro a
odi so kuro a ayi egyina hɔ ma ayi abusua no mm. yɛfa ma mpɔn a mm. mm, yɛfa ayi abiretufoɔ a wɔn kuro pɔn ɛne mampɔn wɔn nyinaa gye tum sɛ mampɔn hene na ɛda wɔn ano abiretufoɔ nyinaa. ɛwɔ ayi ayi akanman mu nyinaa wɔn gye tu wɔ sɛ ayi yɛba ayokofoɔ a sɛbea nya do wonsa asantehene ho obi anyɛ yokoni nkyɛ santehene enti no eduru ayokofoɔ no so deɛ a wɔn nipa a ɔda wɔn ano ɔne ɔsantehene
na Ɛno nyinaa akyi no, wosan ba ayi adakɔfoɔ nso a, wɔn nso wɔ wɔn deɛ. Yɛ a deɛ ɔda wɔn ano yɛ nsutahene. Nti na kyerɛ sɛ wɔn kuropɔn nso ne nsuta. Yɛba Ɛkoɔnafoɔ so a, Adansehene na ɛda wɔn ano. Nti wɔn no nso so no, Fɔmena ne wɔn kuropɔn. Yɛba Aduanafoɔ so a, wɔn kuropɔn ne Asuminya. Nti Asuminyahene na ɛda wɔn ano. Na ɛhɔ, ma menka biribi kakra. Ɛyɛ a na mpɛn pii nkurɔfoɔ se Dɔmaa ɛna ɛyɛ ɛyi abusua no hɔ na ɔdaa no. Ɛɛ yɛnte ne mpanin nsɛm. N'ano yi ɛna biribi saa ɛbɛwurawura nsɛm no. Na mmom womia w'ano ɛtena hɔ na obi kye sɛ ɔno na ɔwɔ panin deɛ a, ɔbɛfa. Ɛne sɛ, Dɔmaa no na ɔka Santemaa ho. Seesei koraa no, mennye nni sɛ Santemaa no wafiri mu.
Woka ho deɛ a, na ɛfiri bɛyɛ mfeɛ ahasa nie no a na woka Santemaa ho. Saa mmerɛ no nyinaa, hwan na na ɛyɛ Aduanafoɔ panin? Mmerɛ a na woka Santeman ho no, hwan na na ɔyɛ Aduanafoɔ panin? Na wogye tom sɛ ayi, ayi, Asumnya. Sɛ na wogye tom sɛ Asumnya deɛ a, ɛdeɛn na adane a ɛnnɛ wo na wobɛgye panin no afa? Enti, ɛn, nananom ahyehyɛ wɔn nneɛma pɛpɛɛpɛ. Na Aduana no firi aseɛ wɔ Heman. Yɛ a ɛwɔ Central Region. Saa ahemman no na na wɔda aduanafo ano. Ɛna deɛ ɔso na ɔmene ne yɔnko. Ɛna ayi Akwamu eh, kuo bɛgyinaa dendeenden. Nti Akwamu bɛgyinaeɛ no, ɛna wei no ɛyera ɛkɔɔ fam. Na nkyerɛ sɛ Akwamu ɛna ɔbɛgyina hɔ ma aduan no nyinaa. Ɛna wɔ hɔ ara na Dankyira ɛnso sɔreeɛ. Na Dankyira no ɔno yɛ. Ɛyi ɛyi ɛɛ agona. Nti ɔno yɛ agona no wo no a wabɛhyɛ n'ase. Nti dankyira nso faa Kaama nyinaa ɛbɔɔ ne bo. Ɔfaa no saa no ayi Aduanafo ayi no kɔɔ fam. Ɛkɔɔ fam no a dankyira nso Asantehene Asanteman tuu dankyira guiɛ no Asante ɛna bɛyɛɛ ɛɛ ɛbɛgyinaa hɔ. Nti deɛ ɔno pɛ ɛna ɔde panin ma no. Ɛna ɔse ne ne ɛɛ Aduana no, deɛ ɔda no ne ɛyi asumya. Nti aduana asumya no, wada ano ara bɛboro mfie bɛyɛ ahasa. Yɛ a wo saa mmerɛ Dɔmaa wo nso woka ho bi. Woankɔyɛ panin wɔ hɔ. Mmerɛ a wo nua, Dɔmaa nua nso ne ɛyi, yɛfrɛ no sɛn, Akwam. Mmerɛ a wowɔ Akwam no nso, nyɛ wo na ne woɔ panin. Enti seesei hwan na esi wo panin saa? Wo deɛ yɛmfa no akyire yɛbɛba hɔ. Yɛmmra.
Maame ntwa me ho mmra na nkɔmmɔ no yɛ de. Saa afei na ado afidie no ato ha sei a, aha yɛ Adehyeɛ TV. Manhyia TV na wohwɛ yi. Maame nkae wo sɛ dwumadie yi wopɛ sɛ woba so a, wobɛtumi asɛnde WhatsApp message de aba 050 21 four three seven two baabi a yɛadi nkɔmmɔ yi aduro yi ebia na wɔ biribi wopɛ sɛ woba mu anaasɛ wopɛ sɛ wobisa a wobɛtumi asɛde whatsapp message no de aba zero five zero two one four three seven nine two ɛno ne number a wobɛtumi asɛde eh, whatsapp no na wode aba so ebia na me ne teacher kantanka yɛdi nkɔmmɔ yi wopɛ sɛ wobisa no biribi anaasɛ wopɛ sɛ woka biribi na ebia yɛbia ahoma na wonya kwan a wobɛtumi de afa hɔ aba na ansa na no ma mintwaa me ho mmra me ba a me ne tikya bɛsan atoa nkɔmmɔ no so. Meyɛ obibini. Migye m'amammerɛ ne amanneɛ di. Amammerɛ ne amanneɛ bi te sɛ yɛn ahensie, yɛn awaregyeɛ, ayiyeyɔ, abadintoɔ, yɛn bra agorɔ, ne yɛn asa, mpo yɛn ntaadehyɛ ne yɛn ntomafiram. Ɛno na ɛma meda nso wɔ Abibirem. Nanso ɛkame ayɛ sɛ Suakyerɛ nti, yɛ werɛ firi nananom amammerɛ ne amanneɛ. Na mpanimfoɔ sɛ, sɛ wo werɛ firi wo kuro mu he abɛn a, wo yera wɔ adwabɔ ase. Na sɛ yɛduru amamfo nso a, na yɛakae nananom. Enti na Adehyeɛ TV ahyehyɛ dwumadie sononko a yɛato ne din Roots Africa sɛ ɛbɛyɛ na yɛbɛsan akɔ yɛn nkyi na yɛde nananom amammerɛ ne amanneɛ asan abrɛ wo. Ɛfiri sɛ, mpanimfoɔ sɛ, wobɔ nananom awunyadeɛ ho ban a, wogya wo agyapadeɛ.
Abusuafoɔ me makɔ aba biom de ba Manhyia TV so meda ase sɛ watwɛn me ama makɔgye nkra aba Me ne Tikya Kantanka na ɛda so redi nkɔmmɔ wɔ fie ha sei. Tikya, yɛrekɔ no na woreka biribi. Mepakyɛ wo, toa so ma me. Yoo, ɛwɔ mu sɛ abusua no dɔɔso, na na mede ayi nkyerɛkyerɛ kakra bi na ɛbaa wɔ aduanafoɔ deɛ ɔwɔ panin so, na yɛnkɔ asonafoɔ so. Asona, Akanfoɔ nyinaa gye tom sɛ wɔn abusua deɛ ɔda ano ne Eh, Akyemabuakwa eh hene eh na ɔda wɔn ano. Wɔn nyinaa, wɔwɔ Asante o, wɔwɔ hene o, wɔn nyinaa gye tom sɛ Akyemabuakwa Akyemabuakwa eh, wɔn ayi Akuropɔn ne Kyebi, ɔna ɔda wɔn nyinaa ano. Enti wɔn a ɛwɔ ha nyinaa gye tom sɛ wɔn nua panin anaa wɔn abusua panin anaa sɛ deɛ ɔda wɔn ano eh no no. Hwɛ sɛ ɔnni Asante o, nanso nso Asantefoɔ nyinaa gye tom saa. Na Akanfoɔ nyinaa nso gye tom saa. Akanfoɔ nyinaa nso gye tom saa. Yɛba ayi a, Asenefoɔ a, wɔnom nso so Amakom ne wɔn nyinaa gye tom sɛ wɔn tiri hyɛ. Na mmom sɛ ɛduru maabi na sɛ amanhene ba mu a, na Sylvia Nyado, ɔmanhene no ayi no kɔ soro kyɛn. Sɛdeɛ ɔka sɛ, da biara ka sɛ, kɛseɛ na ɛmene ketewa no. Nti yɛba Baabi te sɛ Agona, ɔyɛ ɔmanhene, ɔyɛ Asen. Yɛba ayi a, ayi Ankoransa a, ɔno nso yɛ manhene, ɔno nso yɛ Asen deɛ. Nti ɛwɔ mu sɛ yɛn nyinaa gye tom sɛ Amakom na yɛase firi, Asenfoɔ no, wɔgye tom saa. Na wɔgye tom nyinaa akyi no, Wɔde panin no hyɛ obi nsa a, na sɛ agorɔ hene wɔ hɔ anaasɛ nkoransa hene wɔ hɔ a, wobɛhu sɛ na ɛrekɔ ne hɔ.
Na mmom deɛ ɛfire deɛ, ɛnsesa.
Na yɛaba asakyiri. Asakyiri nso yɛ akorokyerɛ. Yɛ a nkurɔfoɔ taa ka no akorokrɛ, but ɛyɛ akorokyerɛ. Yɛ a ɛno nso wɔ adanse. Ɛhɔ na asakyirifoɔ nyinaa gye tom sɛ wɔn Eyi eh kuropɔn no no aha wɔn esie na ɛno nso wɔn ayi wɔn ntaa nni ɛyi amanhene ɛm sɛ saburonum ɛna seesei wɔyɛ ɛɛ ɔmanhene a wɔwɔ asakyirifoɔ no mu wobɛnya bi deɛ ebi ananse afei na ebi ba ha na yaba ɛyi agona agonafoɔ a ɛwɔ akanman mu nyinaa gye tom sɛ Wɔnom panin ne Dankyirahene. Dankyira no nso, ɛnni Asante. Nti sɛ nka ɛyɛ nokorɛ sɛ ebi a Aduana no ɛwɔ ɛnni Asante a, nka Asantefoɔ bɛkɔ akɔgye atom sɛ ɛte saa. Na wei deɛ ayɛ sɛ apereapereɛ bi a ɛnni kwan sɛ ɛba saa. So ho. Nti wobɛhu sɛ nkuro yi a yɛbobɔɔ din yi, nyɛ wɔn nko. Abusua biara wɔ nkuro ahodoɔ a ɛdɔm no wɔn ka ho efisɛ ɔhene biara dɔm abusua ɔhene biara wɔ abusua saa ɔhene no nti kuro biara bɛdu soɔ biara no yɛ ana ɔhene a ɔwɔ kuro no nsoɔ no n'abusua ɛwɔ hɔ ɛna meka sɛ woduru ayi a dwaben kokofu ɛɛ yɛ a wɔn mu nkuro wei no ɛyɛ ayi ɛɛ ayekofoɔ. Ahe ahemfo akɛse akɛse na mebobɔ wɔn din. Nti woba ayi a, ebi a wobɛfa biara, biara wɔ nkuro ahodoɔ a ɛwɔ n'ase.
Nti sɛ, sɛ yɛ, sɛ Dwabɛn ne Kokofu, ɛnam sɛ wɔyɛ ayɔkofoɔ nti no, wɔka ka Yɛwura Asantehene ho. Saa pɛpɛɛpɛ.
Enti yɛmfa no sɛ wei ayɔkoɔ na yɛreka a, yɛhwɛ Kumase a, nkuro bebree na ɛka Kumase ho a wɔyɛ ayɔkofoɔ. Yɛbɛtumi aka kakraa bi koraa wɔ Kumase a, mmerɛ nti, Kanyase, Mampɔnten, Yɛ a wɔdi yɛn yan ma mpɔnten yɛ a wɔyɛ ayɔkɔ. Yɛba ebi a wotra Kumase a, yɛwɔ Bɛkwae ne Dwaben, Kokofu na Asankare. Sɛ wotra Asanteman mu koraa mpo a, ɛkɔ Ghana man mu a, Takyiman yɛ ɔyɔkoɔ. Bono Takyiman.
Ɔno yɛ ɔyɔkoɔ. Abetifi Ɛwɔ kwawu ɛyɛ yokoɔ amanten ateebu ɛyi worawora wɔn nyinaa yɛ ɛyi ivory coast koraa ebi wɔ hɔ baabi wɔ hɔ yɛfrɛ hɔ bɔna bɔna no ɛwɔ ivory coast wɔn yɛ ayokofoɔ.
Teacher, mame mame musa nti sɛ ɛɛ bibi si a. te sɛ yɛmfa yɛmfa sɛ Asanteman mu ha sɛ ebia ɛɛ biribi si a na sɛ yɛ ayokofoɔ a, wɔn wɔ mmea mmea no nyinaa ɛb ɛb ɛba bɛboa wɔn. Saa pɛpɛɛpɛ. Yɛmfa no sɛ Ɔsantehemmaa twaa n'ani hwɛɛ ban yi, ɛɛ ob ayokofoɔ nyinaa hu sɛ wɔn maame, Maame. wɔn s wɔn wɔn Wɔn nana, adeɛ nyinaa. wɔn adeɛ nyinaa ho aka. Nti ɔwɔ Ivory Coast koraa a ɔba. na ebia obedu Ivory Coast na ɔmfrɛ ne ho yokoɔ nso akraboa no ɛna ɛbɛkyerɛ sɛ ɔyɛ yokoni nti yɛfa adakɔ a yɛ a ɛyi nsutahene ɛna ɛda wɔn ano a Kumase adakɔ gyaakye Nti wohu sɛ wɔn koraa deɛ wɔn de aka wɔn din ho, adakɔ gyaakye, ntɔnso, baabi a etia ntoma mu yi, wɔn nso so yɛ adakɔfoɔ. Yɛba yɛfiri yɛtra Kumase na yɛkɔ baabi foforɔ a, Kontan ase ɛna Akɔkɔfɛ. Akɔkɔfɛ ne nyinaa wɔ Lakeside hɔ nom a. Yɛtra hɔ nom koraa na yɛfiri Asanteman mu a, yɛkɔ a Wassa, ayi Aburokyire,

nti yɛsan ba baabi te sɛ aburotufoɔ nso a wɔn nso yɛbɛtumi abobɔ wɔn nkuro no bi mm. nti aburotufoɔ a mampɔn ɛna ɛda wɔn ano no yɛba ɛɛ eh, yɛhwɛ kumase a bebree na wɔhɔ nso kakra bi na yɛbɛtumi abɔ mhm. nti ɛɛ eh, baworɔ so ho mhm. ɛne atasoma nso ne ayi nkuro no donyina wɔn nyinaa yɛ ayi burotufoɔ yɛte si asanteman mu a yɛatrɛ kuma se kakra no a yɛ mampɔn yɛdi ka abɔ amoaforo ɔfo ase so ɔho dɔme abra ayi afidwa ase gyama ase apaa wɔn nyinaa nso ɛyɛ burotufoɔ yɛba Yɛtra ɛyɛ Ashanti region a sɛdeɛ yɛka no, yɛn deɛ Ashanti no deɛ yɛka a yɛ a na yɛnhyɛ da nka sɛ region mm. because Ashanti ɛnyɛ region nanso sɛ bɛyɛ na nkurɔfoɔ bɛte aseɛ no yɛmfa mm. n sɛ Ashanti region asɛm na mekaeɛ no mm. yɛnkɔ yɛntra yɛkɔ Kwawu Abene mm-hmm. wɔn yɛ aburotufoɔ yɛkɔ Wasa Mamfia wɔn yɛ aburotufoɔ yɛkɔ Akyem Wankyi Wɔn yɛ abrotufoɔ asen pra so yɛ abrotufoɔ ɛna ɛyi volta region ɛɛ yɛbɛnya abrotufoɔ nso wɔ hɔ yɛ yɛfa aduana a wobɛhu sɛ sɛ yɛsi kumase ne yɛpɛ aduanafoɔ kakra a bebree o nanso mm, yɛmmɔ kakra ebi hɛn mm. yɛhɔ ayi ahensan ɛɛ. Abrepɔ so ho wei nom wɔmo yɛ asrapɔn wɔmo yɛ abretufoɔ na yɛba ayi a ebi a kumase akyi a yɛbɛnya Ɛɛ wei mu yɛ aduan aduan a aduan a meyɛ keke mm, aduan a aduan a na meyɛ keke ahensan mm, so ɔho ɛne ɛyi ɛɛ asumnya mm-hmm. kumawu mm-hmm. gɔɔso mm. bɔmpata mm. kwaman wɔn mu nyinaa yɛ aduanafo yɛba yɛtra hɔ koraa na sɛ yɛsi yɛfi asante region ne akɔ ɛyi a yɛbɛtumi aka sɛ hwefo hɛman wɔho

Sɛ wɔmfrɛ wɔn ho aduana koraa no a, wɔn ahyɛnsoɔ no na ɛbɛkyerɛ sɛ wɔyɛ aduanafoɔ. Yɛte si asonafoɔ mu a, yɛwɔ wɔn a wɔbɛn Kumase te sɛ Bonnwerɛ, mm. Asotwe, mm-hmm. Ɔnwe, mm-hmm. wɔn mu nyinaa ayi ɛba region no mu nso a ɛdwe so, mm. wɔho, mm. ɛnyina su, mm. Tanor Dumase wɔn nyinaa yɛ Asonafoɔ. Yɛtra region no a. Teacher, ansa na wobɛtra no, ma me mmusa ha. Asona, wo se ɔfe nso man hene. Ɔno na ɔda ɔman no. Ɔno na ɛda ɔman no. Ɛwɔ Asanteman mu. Ɛwɔ Asanteman mu. Ana yɛkɔ.
Akanman mu a. Ɛyɛ saa Kuntum Pronko. Ɛna ɛda ɔman no. Saa bɛbɛɛbɛ. Nti sɛ, sɛdeɛ woka yi, sɛ asɛm bi si wɔ hɔnom a, Ɔhene no bɛtumi, Israel region hene bɛtumi abɛse wɔn nyinaa sɛ, Manya haw, enti na ebia mommra mmɛboa me. Na wɔn de, wɔn, wɔn bɛ, wɔn rekɔ a, wɔbɛkɔ no sɛ wɔn rekɔ wɔn nua ayie anaasɛ wɔbɛkɔ no sɛ wɔn rekɔ ahɔhoɔ ayie? Daabi, wɔn kɔ no sɛ wɔn nua ayie. So woahwɛ koraa na wobɛhu sɛ ɛduru mmerɛ bi a, yɛtumi kɔfa obi firi region foforɔ na wabɛdi ɔhene wɔ baabi? besi daa. Asɔkɔre yi a ɛwɔ Afidwaase yi a wɔyɛ Akoanafoɔ, wɔnom ara na ɛsan di adeɛ wɔ Berekum. Oh, saa. Saa pɛpɛɛpɛ. So wɔhu sɛdeɛ ade no si teɛ. Ebi nnɛ nyinaa, wɔn hu wɔn sɛ wɔn nua, wɔn nuanom. Asɔkɔɔ Mampɔn, wɔn nyinaa yɛ anuanom. Nti yɛtra region no koraa a, yɛkɔ. ayi Akyemabua kwa so wahu yɛ a ɛyɛ kyɛ bi wahu Akuapem Akuropɔn Wasa Fiase Abira ayi ayi ɛɛ wɔn nyinaa yɛ Asona ɛɛ yɛfrɛ no sɛn ɛɛ Mankasim wahu Agona Nsabaa Kwawu Nkwatia Akyem Bagorɔ, wahu, Kwawu Mpraeɛ so, wɔnom nyinaa yɛ. Meekeka no sɛ ebia na anofom bi aba mu na makɔforo bi deɛ akɔwura obi deɛ mu but wɔn a wɔretie wɔn nim, wɔn mfa nkyɛ. Ɛdɔɔso nti yɛrekeka no saa no. Na. Alright, sɛ saa. Wogu so ne me na ɛredi dwuma yi wɔ Manhyia TV. Sɛdeɛ madi kan aka no, biribiara kyere w'adwene a, wobɛtumi asɛnde de aba 0502143792. Ɛno ne namba. Wopɛ sɛ wobisa biribiara a, mepakyɛw, ɛhɔ na sɛnde fa fa. Ɛnkyɛ biara na mebɛbue ahoma no ato mu na wowɔ biribi a wopɛ sɛ wobisa Tikya Kantanka a, woafrɛ na woabisa no. Ɛno nso no, sɛ wobisa a, mesrɛ wo, ma no nyɛ nsɛm a yɛreka no nnɛ, ɛyɛ abusua no ɛho asɛm ana wobɛbisa no na ɔbisa de ama me. Teacher me pakyɛw toa so ma me. Yoo nti sɛ yɛba Kuonafɔ a so ɔho sɛ Asukɔɔ Mampɔn no sɛ me bɔ wɔn din wɔ baabi wɔn yɛ Akuonafɔ wɔn nyɛ biribi foforɔ biara ahaa Asukɔɔ Mampɔn ɛna Nkwanta Kɛse ɛno nso wɔ ɛwɔ Kumase Asɛm aa yɛfrɛ hɔ Asem Ahaa, wɔn nso nso yɛ ɛyi ɛkɔɔnafoɔ. Apatrapa ɛna Paakoso, wɔn ɛyɛ ɛyi. Yɛba Asantemaa no mu a, yɛatrɛ Kumase no a, yɛ wɔ Fɔmena, yɛ wɔ Asɔkɔre, Afigyase, yɛ a ɛbɛn Asu ɛɛ Afigyase, yɛ wɔ Berekum, ɛna yɛ wɔ ɛyi yɛfrɛ no sɛn, Akoodie. Wɔn nso ɛno no, sɛ yɛtra region yi koraa mpo na yɛkɔ baabi foforɔ a, sɛ hwii bɛkwae, wɔn yɛ ɛkɔɔnafoɔ. Ɛɛ oguaa yɛ a yɛfrɛ no Cape Coast ɔmo yɛ akɔnɔ dua yɛ nkwanta so wahu ɛɛ tuabɔdɔm yɛ a agye din yɛ a tuabɔdɔm salt pond yɛ a yɛfrɛ no akyemfo ne twii din ɛne akyemfo ɔmo nso so yɛ akɔnafoɔ so wahu enti ɔmo nso kakra no no. Ɛyi yɛfa ayifoɔ no a ɛyi ɛkɔɔnafoɔ no a wɔn nso no no yɛmmra ɛyi asenefoɔ yɛ a yɛ yɛdi ka bɔ amakom ɛɛ ɛne ɛyi nkura bɛnbɛn kumase na bira baman kwaamo ɛne ɛkyɛn akurom ɛɛ ɛyi nkuransa ɛne asu asuboa wɔn nyinaa yɛ asenfoɔ yɛba ɛyi ɛɛ yɛtra region no a bono wankyi. Wankyi ɛyɛ asene ayi eh Kwawu tafo ɛyɛ asene so wɔ ho ɛna asen apem anim ɛna asen atandanso ɛna sunwan wɔn nyinaa nso ɛyɛ asenefɔ. Haa!
Abusua, amammerɛ ne amanneɛ yɛ dɛ. Tikya aboa yɛn, wama yɛahu yɛn abusua no. Enti sɛ ɛbɛyɛ a yɛnya bi wɔ mu no, yɛbɛtumi aka Asakyirifoɔ nso. Wɔn nso, Apeadu a ɛwɔ Kumase. Kumase Apeadu. Atonsu Agogo, ɛno nso wɔ ayi a, ne aba ayi, yɛfrɛ no sɛn? Asakyiri. Yɛka Asakyirifo a, kuro bi wɔ hɔ a yɛfrɛ no Asakyiri. Ɛne na sɛ wɔn de wɔn kuro no ara na wɔn de kuro no ara.
Ɛyi Odumase so ho Odumase a ɛwɔ Kɔnɔngo kwan so. Wɔn no nso yɛ bia. Yɛba Efutu Kwaman ɛkyɛ sɛ yɛkɔ Mfante no no. Asiebu Dankyira Eh, ɛsiane ase, wɔn na eh, ɛfrɛ no sɛ wɔn nyinaa yɛ ayi asenfoɔ, asakyirifoɔ. Nti ɛm sɛ wei na ɛbɛtwa toɔ.
Wɔnom yɛde frafra nti agona yɛ a wɔn ahyɛ nsodeɛ ne akɔ no. Wɔnom nso tafo yɛ a ɛyɛ kumase. Kumase tafo. Wɔn yɛ agonafoɔ.
Aduman. yɛ agona, kantinkorɔ no yɛ agona, fumasua yɛ agona, na yɛba ɛyi yɛtra Kumasi a ɛno nso so sankware ɛna kukuom ɛna bɔdwe sango yɛ a ɛwɔ adanse wɔn mu nso yɛ agonafoɔ na yɛmmra ɛyi yɛfrɛ no sɛ watra region no
Na yɛnkɔ Dankyira, hɔ na wɔda ayi, Dankyira no ne Dwokwaa yi a ɛwɔ Central Region, ɛna ayi yɛfrɛ no sɛn ɔb ɛɛ Dankyira ayi ɛɛ ɛfa ɛwɔ Central, wɔn nyinaa koraa wɔ Central na emu na akyɛ mmienu, so ayi ɛɛ. Ɔfe dunkwaw, ɔhoo dunkwaw, wɔn nso yɛ Denkyira, Denkyirafoɔ no, Ekumfi yɛ a ɛwɔ Central, Akyem Odaa, Akyem Suaduro, ɛna Axim, Wassa, nkuro no bi bebree. Wɔn nso yɛ agunafo yɛ a wɔn ahyɛnsodeɛ ne ako no. Yo. Teacher, eh, yɛmfa nsi ha se, ɛyɛ dɛn a yɛbɛtoa so na memfa berɛ a aka no mma ahwɛfoɔ. Eh, afei wobɛtumi afrɛ, ebia na wopɛ sɛ wobisa biribi, deɛ Teacher ɛkaeɛ nyina ɛ, wobɛtumi abusa biribi na woakyerɛ w'abusua. Sɛ ebia na abusua no, wonim w'abusua no, na ebia wonim n'akraboa no, anaasɛ wonim biribi fa ho a, wobɛtumi abisa. Number a wobɛtumi afrɛ yɛ zero three two two. four nine four zero two four, zero three two two four nine four zero two four anaasɛ zero three two two four nine four zero two five anaasɛ namba no ɛbɛwɔ TV no ani wobɛtumi afrɛ na wopɛ sɛ wobisa biribiara a wɔbisa. Me ne Teacher Katanka na nnɛ redi dwuma yi anwummere yi. Teacher, ma me mmusa wei yɛ, nti eh, sɛ, nti sɛ, nti sɛ eh, mewɔ, mewɔ aso no a, na matu kwan akɔdi baabi. Ɛbɛsi dɛn na matumi ahu sɛ apart from sɛ mɛyi akraboa no ato nkyɛn no, ɛbɛsi dɛn na matumi ahu sɛ wei deɛ m'abusua mu na maba yi? Yoo, sɛ kuro biara a wobɛdu so yɛ Akanfoɔ kuro deɛ, wobusa sɛ asonafo a ɛwɔ ha wɛn a, Anaasɛ wowɔ bretuni a, wobisa bretufo a ɛwɔ ha wɔ he a? Teacher me pakyɛw eh, ma me ma me nfa kɔkɔbɔ wei eh, nto dwa eh, mahu sɛ eh, obiara fra yɛ a na ɔpɛ sɛ otie ne ho nanso ɛnam sɛ yɛretie yɛn ho yɛn ho nti no me pakyɛw wo fra no ama wo TV no volume no akɔ fam sɛ ɛbɛyɛ a ɔkasa a mɛte, Teacher Kantanka bɛte na asɛm a ɔbɛbisa no nso watumi ayi w'ano afei wobɛtumi afrɛ.

Sɛ ɛyɛ abusua bɛn a, na yɛne nkuro bɛn na yɛbɔ abusua no? Na yɛn akraboa ne yɛn ntɔn yɛ dɛn? Mepakyɛw mate eh, mɛma teacher atwerɛ ato hɔ na naawɔtwe yi bɛsi mu no wabeyi wano fisɛ yɛbɛtoa so wɔ hɔ nom, ɔfoforɔ bɛtumi aba.

Nanso so minim aboa nti a na ɛyɛ me sɛ menkɔ nkobisa Sɛnsa abusua na mede me ho akɔbɔ saa abusua no? Na sɛ ɛnam sɛ minnim wɔn ho nhyehyɛe biara so no, na ano sɛ na mete sɛ meyɛ asono anim na ɛnde meyɛ asono nti minnim asono akraboa nti minhui sɛ menkɔ ahemfie hɔ akɔ akobisa. Nti na ɛsɛ sɛ mibisa sɛ, Ɛkwan bɛn na ɛfa so a metumi de akɔ akɔjoin asono abusua no?

Mepatwɔ bɔ odin o na kyerɛ me baabi a wofrɛ firi mepatwɔ metie o me mepa ntie TV no bɔ odin na kyerɛ me baabi a wofrɛ firi na ɛne me nkasa. Ah yɛfrɛ me Adugya mefrɛ firi Suame. Yoo me nua Adugya mfi. Me nua Adugya mfi w'asɛm bisa ne sɛn? Mepakyɛ ɔfrɛ fo fo betumi aba good mepakyɛ me mo adwo mepakyɛ wo frɛ me a ma TV no nkɔ fam sɛ bɛyɛ adeɛ ɔbɛka no mɛte na me nso teacher nso ate na watumi ayi wa no me mo adwo ba adesie TV so ɔdɔfoɔ bɛyɛ ni. Yo, your friend is Base Mike, Osei Kojo Krom. Alright, medase, anwummerɛ yi. Yo, yɛda mo ase, ɛne adwuma pa a mobɔ ma

Na yɛfrɛ me eh, Nana Yawado. Edin a dodoɔ no ara no me de frɛ me nso yɛ Ananse. Na na tikya reka Akwanafo asɛm, ɛna ɔbɔɔ Asokɔremampɔn, ɛna ɔbɔɔ eh, ɛyɛ ayi eh, Asokɔre, ɛna ɔbɔɔ Berekum.

a ɛwɔ Kokofu. Ɛna ɛda wɔn ntam tete nti, tikya nkyerɛ mu ma minhu sɛ gya a deɛ meteeɛ no yɛ nokorɛ anaasɛ bi a ɛnyɛ nokorɛ. Bisa deɛ. Nanso mate sɛ wɔfiri Sebedeɛ ɛna ebi baa Sɛkyerɛ ha, ɛna ebi kɔɔ Berekum, ɛna ebi kɔɔ Asɔkɔre Mampɔn na ebi kɔɔ Asɔkɔre. Na Sɛkyerɛ, Kontonti no, wɔne ne wɔn nyinaa pɛ ni. Nti ɛhɔ na mepɛ sɛ tikya kyerɛ mu ma mehunu. Mepa kyɛw, mate. Na w'ankasa ɛ, wobɔ abusua bɛn?

Ɔma ayi Akan mu no, yɛkɔ anim paa. Sɛdeɛ nnipa bebree nim Akan amammerɛ ne amanneɛ, sɛdeɛ ɛsi yɛ ne adeɛ, even ne kwan a ɛfa so ware koraa, bebree nnim. Na saa nneɛma a mokyerɛkyerɛ ama me deɛ, na menim ne nyinaa. Na mepɛ sɛ me na me nana bi te me nkyɛn na ɔse ɔpɛ sɛ ɔhu abusua

Mepakyɛw me moakɔ aba ba Adeseɛ TV so odin ne baabi afrɛ me fi. Hello. Hello. Ah mpakyɛw mefrɛ fi Kofodua. Ma wo TV no nkɔ fam. Mpakyɛw mefrɛ fi Kofodua.
Mate na ma TV no nkɔ fam sɛ ɛbɛyɛ a ɔkasa a mɛte. Ma volume no nkɔ fam koraa.

ntɔn, abusua ne ntorɔ no mu. Yɛka sɛ abusua a, ɛnneɛ yɛakyerɛ mu ara ma obiara ahu sɛ te teɛ. Na ntɔn no, ɛno nso yɛ abusua no ara, abusua korɔ no ara, te bi a aduana, biretuo. Nti nananom koraa tumi bisa sɛ wobɔ ntɔn bɛn? Sɛ wɔbɛbusa sɛ wobɔ abusua bɛn no, yɛtumi ka sɛ wobɔ ntɔn bɛn? Ntɔn no kyerɛ sɛ abusua no a wowɔ mu no ne kɛseɛ pa ara. Ɛne sɛ, yɛka abusua a, yɛfa aduanan yi a wɔka yi, yɛka yi ara yi a, aduanan no, wohu sɛ yɛbobɔɔ aduanan, atwea, abrade, nyankompa, sakyi. Enti sɛ kuro baako wodu mu a, ɛtɔ da bi a ɛmu kyekyɛ saa. Na. Ɛɛ, Nyankompa Sakyifoɔ no wɔ ekuo baako. Ɛɛ, Abradefoɔ wɔ kuo baako. Wɔn nyinaa nso yɛ Aduanafoɔ. N, saa ɛɛ, Aduana ahodoɔ nnan yi, woka bɔ mu a, yɛfrɛ no abusuapuduo. Kyerɛ sɛ abusua no ayɛ kɛse akyɛn ɛyi, ɛɛ, ɛɛ, emu baako. Ne nyinaa ka bɔ mu na ɛyɛ no saa. Abusuapuduo no na yɛfrɛ no ntɔn no. Nti yɛka sɛ wobɔ ntɔn bɛn a, Wowɔ aduan ani. Na mmom aduan no abusua bɛn. Na wobɔ?
Ɛhɛɛ, na wobɛka sɛ bi a na Nyankopɔ sɛkye, anaasɛ ɛy atwea, anaasɛ abrade. Sɛ woduru mampɔn a, abrotufoɔ a wɔn di adeɛ wɔ mampɔn no, wɔn yɛ ahodoɔ bɛyɛ nnan. Botaase. Ɛɛ ɛyi ɛɛ yɛfrɛ no sɛn ɛɛ deɛ ɛkeka ho sukuu mu ɛyi ɛɛ tena bretuo, mm. twedan bretuo mm. ne nyinaa ɛwɔ hɔ wɔn nyinaa nso ɛyɛ abretufoɔ enti ne nyinaa ka bɔ mu a wontumi nkɔka sɛ bretuo ɛyi wontumi nkɔka sɛ ɛyɛ twedan anaasɛ ɛyɛ tena bretuo nti ɛyɛ sɛ woka sɛ abusua no nyinaa ka bɔ mu ɛyɛ baako ɛfrɛ no abusua puduo anaa ntɔn mm-hmm. nti Abusua no ahodoɔ, abusua korɔ no ara n'ahodoɔ ahodoɔ ka bɔ mu a, ɛna yɛfrɛ no ntɔn no. Ɛna yɛwɔ baako a, ntorɔ. Na obiara kasa no a yɛka no ntorɔ no, obiara nim sɛ yɛka sɛ ntorɔ a, kyerɛ sɛ obi a ɔredi akohwisɛm. Enti nyɛ edin no ankasa, ɛno no, na mmom kasa no, ɛtɔ da bi na ɛkoro fa so a, na akɔsɛ biribi foforɔ koraa. Edin no yɛ ntorɔn Yɛ a ɛyi n na ɛtwa toɔ, ntorɔn. Ntorɔn no nyɛ ɛyi yɛ maame abusua mu, na mmom yɛ papa abusua mu. Ɛno na yɛfrɛ no ebi a bosommuru, bosompra, bosomtwe. Ɛno nso wɔ hɔ bebree, wobɛtumi anya bɛyɛ sɛ du koraa. Yɛ a ɛno no, wode wo papa fa mu na ɛkɔdɔm saa ekuo no. Ɛno na yɛfrɛ no ntorɔn. Yɛ a nkurɔfoɔ afrɛ no ntorɔ no, ɛnyɛ ntorɔ. Ntorɔ deɛ na kyerɛ sɛ woreka asɛm a ɛnni mu. Teacher, yɛ berɛ no nti, na ansa na yɛrekɔ koraa no, maame panin bi wɔsoa me. Ɔse memmisa wo sɛ, Wasa, Dankyira, wɔn ne Asantefoɔ wɔ twaka? wasafoɔ, dekyirafoɔ, wɔn yɛ anuanom anaa wɔn wɔ twaka bi a ayɔnkofa da wɔn ntam. Yoo, eh, eh, Akan kuro biara, aman, ɔman biara a wɔbɛbɔ ayɛ Akan deɛ. Wɔn ne Asantefoɔ wɔ twaka. Teacher me da ase.
Aha na berɛ bɛma yɛ kwan ma yɛde nnɛ nkɔmmɔ twetwe ne nyinaa asi. Eh, me a mede dwumadie ho kyea me, mede di Kofi Kakal. Na mmom, mpanyin, mpanyin se Kwakye adeɛ fa a yɛde sika na ɛyɛ. Sɛ mɛkɔ bi na sɛ wonni sika a wontumi nkɔ. Ɛno nti no m'ahofadeɛ a nnɛ mede di dwuma yi nyinaa yɛ ɔdomfoɔ bi adaama na mede di dwumadie yi. Yɛfrɛ no Anea Clothing. Anea Claudine na mereka n'asɛm yi, ɔwɔ Kumase Ampabamme, ɔbɛn Multi Credit dan no pɛɛ, ɛhɔ na Anea Claudine wɔ. Eh, ebia na wopɛ sɛ wofrɛ no hwɛ atade a ɛhyɛ me yi, san kɔfa, yɛsan akɔfa tete amammerɛ no kamakama kamakama. Wopɛ sɛ wo ne Anea di nkɔmmɔ a, ne telephone number yɛ 0555, five no yɛ mmienu, 3210 310, 0553 Two one zero three one zero ɔno ne namba ɛno no wobɛtumi afrɛ na ne no atwetwe nkɔmmɔ. Nkonnwa a yɛtenaa so yi firi Asonaba Konadu hɔ. Asonaba Konadu wɔ Kumase Manhyia Museum no akyi pɛɛ hɔ na Asonaba Konadu wɔ. Ɔno na di nkonnwa yi, ɛpa yi ne nneɛma kamakamakama yi a yɛde siesie ha sei nyinaa de maa yɛn. Wopɛ sɛ wo ne Asonaba di nkɔmmɔ a, Asonaba namba yɛ zero two four six. Six seven eight four six five Na ɛnyɛ nkonnwa wei nko ara. Asono aba de nneɛma a yɛde yɛ ayie ho nnwuma nyinaa bi, ɔtɔn bi. Ebia na wopɛ bi atɔ anaasɛ wopɛ bi ahan. Mpo no, wopɛ bi de ayɛ biribi foforɔ. Ahemfo nneɛma a yɛde toto yɛn nsa, ahemfo nkonnwa, ahemfo mpaboa. Nneɛma a ɛde di dwuma biara fa a ɛyɛ hu biara no, asono aba wɔ bi. Kɔ na ɛne asono aba nkɔdi dwa na wonnya bi mfa mmɛboa yɛn na yɛmfa Manhyia TV ntumi mfa mmrɛ wo da biara. Dwumadie yi, sɛ wopɛ sɛ wosɔ y'asene nso a, mepakyɛw frɛ number a mede reto dwa yi na ne ɔpanyin nni nkɔmmɔ, 0242 0 Ma mensi so biom, 0242 087 473, 0240. 0242 Mesrɛ mo momfa nkyɛ me eight Aha ne berɛ mema nkwa ma mede nantwi madi no nyinaa asi. Ɛyɛ Awurade pɛ a na ɔtwerɛ sɛnea yɛbɛsan ahyia. Me din de Kofi Kakari. Ɛnɛ me ne Tikya Katanka na ɛdi dwumadie. Meyɛ obibini. Megye m'amammerɛ ne amanneɛ di. Amammerɛ ne amanneɛ bi te sɛ yɛn ahensie. yɛn awaregyeɛ, ayieɔ, abadintoɔ, yɛn bragorɔ, ne yɛn asa, mpo yɛn ntaadehyɛ ne yɛn ntomafiram. Ɛno na ɛma meda nso wɔ Abibirem. Nanso ɛkame ayɛ sɛ suatwerɛ nti yɛn werɛ firi nananom amammerɛ ne amanneɛ. Na mpanimfoɔ sɛ, sɛ wo werɛ firi wo kuro mu he abɛn a, woyera wɔ adwabɔ ase. Na sɛ yɛduru amamfo nso a, na yɛakae nananom. Enti na Adehyeɛ TV ahyehyɛ dwumadie soronko a yɛato ne din Roots Africa. Sɛ ɛbɛyɛ na yɛbɛsan akɔ yɛn nkyi na yɛde nananom amammerɛ ne amanneɛ asan abrɛ wo, ɛfiri sɛ mpanimfoɔ sɛ wobɔ nananom awunyadeɛ ho ban a, wogya wo agyapadeɛ.
Ɔdɔfoɔ ei, wowɔ asase.